we are tra traveling to Ahakaku Sheshe. So guys, are Ahakaku ri pfhe zwori mami vha ri vhidzela mini mami vha tshipikwa tshavhuḓi nga maanḓa fhedzi nṋe na branga ra khou ṱaṱisana fhano beja ri khou beja so branga i ri hai ri khou vhidzelwa mukumbi ndi dzi good friday zwino ayaya nṋe nda ri we so guys zwa zwino ri khou pfuka nzhelele ri nzhelele zwa zwino hafhunoni kha ḽa nzhelele ḽi sala dziṅwana nga nḓala uh, we are passing tshikombani ro ri to fhela fhedzi tshikombani hei iṅwe khomba ya ri vhona ya ri vhidzelela ya ri hei imana hanefho ndi khou ni ḓivha vhe iwe he vhana vhashu mara fhedza ro ima ri khou ḓo pfa zwo ri tshiṱori tshayo tshi ri mini mara hei ri khou mu dzhia

ri khou gonya kha khu sheshe a vha khou dzi vhona dziḽa thavha musi dzi rai phanḓa nga ngei o ri tsonakani so tshiṅwe tshifhinga idzo tshi pfi traveling hills ah man ndi a zwi tenda man hafho hune nda vhone zwa zwino na weather i khou thoma u tshintsha ndo ri ni a zwi pfha ni tou pfha nga ri na zwino ni khou pfuka kha iṅwe province kana kha vho durban kana vho cape town musi ni khou thoma u dzhena eh, ni khou pfha muyo lani u no khou bva lwanzhe u tshi khou ḓa kha vhiwe so this is what we are feeling now nga muya une wa vha nga ngeno nṱha ha dzithavha so vha kona u vhona na lunako lwa dzithavha thavha ya naka khe thavha this is beautiful so we are traveling to akaku guys share share ri kwa tshipikwani tsha serious tshipikwani tsha serious so yeah guys ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa so ri khou pfuka matumbe ya guys ri khou pfukana nadzo dzi thavha zwa zwino ri khou ya kha ku sheshe so no ṋe ita ro neta zwa zwino afho ne ra vhone ya ri khou tshimbila ri tshi awela no awela na weather ngafho yo tshintsha muthu u khou funa u tshintsha zwiambaro zwa zwino guys zwa zwino ri nṱha thavha mara a ri to swika nṱha nṱha ngei mara ri nṱha thavha zwa zwino ri khou ya sheshe ha khakhu ri khou gonya thavha iṅwe khulu badisesa venḓa ino pfi ya khakhu

yo ha weather yo tshintsha guys murotholo une wa hafhanoni ni nga vha na pfho nga ra niwo venḓa serious hai si venḓa fhethu ri khou tshimbila phepho i khou ri dialo fhedzi sende ri na dzi badzhi nga itsho tshifhinga nga butini nga inge ngori ri khou yo dzula for weekend yoṱhe so eish eish eish eish eish hei ra ṱanganana navho na vho nthu zwino hafhanoni vha ri ndi vhonyina ndi ankele ya bomo inoni nga ri ya yeah. vha ima nga ḽikoloi ḽa mavampire so nṋe nda ri we ei ah, dzi a vhuya khakho bro so ro imanyana ri khou rwa nga muyenyana na phepho i khou rwa nga nḓila i khamadzo nga maanḓa mara vhathu vha nga hafhanoni vhone vha pfha uri vha right so yo man ro ṱangana ngele ya bomo hafhanoni zwa zwino so ndi tshifhinga tsho ri ri rwe nḓila hani zwino ri vaye ndi khou rothola luṅwe nga hetsho tshifhinga ndo ndi tou zwi vhona zwo ri na muya wone une wa fha nnḓa mara vhathu vha fhanoni a vha ambare zwiambaro mamona vha soko dzula vho nakudze vho ambara zwikipa mara khou rothola so so hei wo no ḓowela nṋe a ri ngo ḓowela ngori vha fhethu na fhisa so guys zwa zwino ro swika sheshe ha mami ro vhona mami vho rindela zwavhuḓi vhuḓi guess what ndi vhuswa vhile

a si dzi fulauru ndi abe ipfi mini pfu pfupfu pfupfu ee eh, pfupfu wa shela pfupfu zwino dzi ingredient dza hone a ah, ra sa khanga uri ḓovha ri khou tou litsha zwino hafhalani ana dzi percent hai u tou vha na dzi zwino hafhaloni vha khou ni shayashaya hafhalani zwino ah, dzoṱhe dzi hone dzi na dzine a dzi ho hafhanoni dzi hone so ri nga si zwino aḽa ndi mabundu a tshivenḓa so ri ḓo vha ri khou ḓiphina muthu amo na a litsha um u tou vho ri thi zwino dzi environment hafhanoni hune ra vha hone ya ri ho south africa Eh, ri tshi swika south africa wa fhisese nga ngei south africa ri ḓo vhea sorry ni nga wana uri kwa vhea vho two days three days a vho no vhila vho four days hafhaḽa lini e a vho no vha wine zwino ni a tshimbila nga reverse ni a sokou mangala no taxela mukegulu

Diane kwa imana Yeah, man. ndarutuwe zwa zwino anoni ah, le mabundu ngo to vhona na ini ono fhela kisi a dzi ingredient dzoṱhe dzi hone dzo fhelela hanefha a si bundu ende a si ntumbu ndi mabundu zwino he vhana hezwo ri tshi ni vhudza uri a ri ho venḓa a ri vha south africa ni khou zwi vhona na vhili ḓo ndi mini zwenezwi ndi mini a ri yo venḓa mavhana

hu khou pfala zwa uri Julias Malema o ri u ḓo nyaga u vhusa ngei ṱaḓulu sa izwi hu si na muphuresidennde. Ṅwana wa miṅwaha miraru u tea u wela thoiḽethe dini ḽa thoiḽethe nga murahu o ḓunga nga thishu. Vhadzulapo Makuleni vha uri hu na ndau yo shavha kha bogisi ḽa mentshisi na zwine ndau a yo thu wanala. Hu pfi vhadzulapo vha dzule nga ngomu nḓuni u bva ndo i tshi wanala. hu na ndau na ndau ya tshalaba kha fifty rannda nga murahu ndau yo panamedza raino nga murahu u khou fara zwa tengei ṱaḓulu ḽidadze ḽa corona vhukuma ḽo phaḓalala vhukuma lune mushe o fariwa ngayo hu khou fara zwori yeso u ḓo fara vhatukana vhavhili vhe vha tswa muthotho wawe nga murahu mushe vhona wa wa khuhu hu na muṅwe wa shenga rambo ḽa atsha nga murahu o tswa munguluvhe mafhungo a tevhelaho kha matshilo ff vhavhelanaho zwi no nga wara ya vhurathi nga vhopetrilou nga zwikwama zwikwama mafhungo vha nga ri wana kha facebook kana tshalu comedy na kha twitter edge phala mafhungo ndaho ya nduni